Egbee ganye kɔsiɖa gbãtɔ le letsia dea me ye mi le Glikɔ xɔme lo takɔ nyigba dzi. Enye dzidzɔ gã aɖe nam be miawo katã mi gava ƒo ƒui be mia wɔ kɔnu ado mia tɔgbuiwo ƒe ŋkɔ ɖe dzi elabe eƒea ma me. be dzɔtɔa yewo be woa ɖe dzɔtɔ ne ɖevia woa ɖe dzɔtɔ ne amea. Ekpɔ be blema tɔwoa ne wogbe nya dzi vi koa wova bia na ɖevia ta akpɔ be ɖe ametsitsi ɖe trɔ gbɔa alo ye ŋutɔe va. Ame ɖe yi ku, tɔgbe ɖe yi ku gatrɔ gbɔa, ye wogblɔna be dzɔtɔ. Amea va dzo ame ɖe. Tɔgbe ɖee trɔ gbɔ va. Mía tɔgbe ɖewo lea ne wodzi ɖevia. Ne womeɖe dzɔtɔ nɛ oa, wokpɔna be ne zã doa, ɖevia nɔ eŋuti ku. Akpɔ be ef, akpɔ be ne fesu xana ŋkume nɛ, akpɔ ɖevia be ekɔ ya ŋutɔ be fesu da abi ɖo koe. Vɔa woɖe na ko be ne woɖe fesu na ɖevia, eee ɖevia nakpɔ be ame ɖe wònye va dzɔ ta eyɔ ke le eŋuti. eyɔ me ke le ɖevia ŋuti ta, ne woɖe dɔ tɔ na wo ye wonya be tɔgbe ye va dzɔa, edze be nɔ nu ka nɔ gbãtɔ nye be edze be nɔ ɖe ke le ŋuti nɔ. Eke ɖeɖe le gbã. Efia be amea ku eyi ke me vɔ hafi trɔ va dzɔ. ta eyɔ ke nɔnɔamea ŋuti ye nɔ eŋuti fiẽ ne ɖevia ne mlɔ anyi anɔ eŋuti xa ne mlɔ anyi za xɔzo vɔ ne enu ke koa ɖevia le fine ye wova ɖena dzɔtɔ nɛ. Ne woɖe dzɔtɔ ne ɖevia vɔa woaɖe ke le eŋuti na amea ne ɖevia alo na amea. Eke ya yi woɖenaa menye ame sia ame ɖea ke le ame ŋuti o. Ne menye vedu si wɔa mate ɖeke le ame ŋuti o, ne menye hunɔ, nye hunɔ ŋutɔŋutɔ, menye be va xɔ vedu, wò ŋutɔ va xɔ vedu ɖea, mate ɖeke le eŋuti na ame o. Alo ame ta si ŋutɔŋutɔ ye woɖe na ke le eŋuti na ɖevia. Ne woɖe ke le eŋuti na evɔa, ye woɖo na ŋkeke ye wodo na zɔzɔ ne tɔgbe ma. Ne wodo zɔzɔ ne vɔa, wole nu ɖa ge, woato fufu, woaɖa mɔlu, amewo aɖu ye woale tsi ne woatrɔ le tsi ne ɖevi ma ye woasa dzonu ne. Le tsã. Wobiana be ɖe ameka me dzonuwo sɔ bɔ tsri ɖe alɔtsinu ne edzɔ tɔa? Woate gblɔ be ƒomea me ke amea sɔ hafi dzoea. Ne etɔ kpa dzia, edze be ne wodzi blema dzonu le tɔ kpa dzi. Wogbugbɔ biana be ɖe amekae le asa dzonua nɛ? Woate gblɔ be tasia alo tɔɖea.

Eya ta zi geɖea wowɔnɛ be ne woɖe ke ne ɖevia metsi o kafi wowɔ nu ma o la, ne woɖe ke nɛ vɔa, wobɔna tsri dzonua ɖe alɔtsinu nɛ. Ne wode dzonu alɔtsinu nɛ vɔa hafi wozina kpekpe ɖevia netsi yi ke eya ŋutɔ ate ɖu elã ma ta. hafi ye woado zɔzɔ ne ɖevia. Wodzina ɖevi ɖe woanɔ dɔ lé ayi gbedoɖaƒe, ayi trɔ̃ƒe, aka sa, aka sa vɔ nya yi le ko le nanya be ɖevia dzi be no ɖe dzɔtɔ na ɖevia. No nya me yi ke dzɔe koa evɔ. Vɔ dzɔtɔ ma ɖeɖe tsia dzɔgbevɔ̃e ɖe nɔ na me. Medzi be mana xixia ne nya. Woɖo nɔ xɔta si wo me dzonu no wa kɔ bɔ tsri nɔ alo wobe mia mama gã me dzonu wa no kpɔ me. Vɔ ame ɖewo va le gbɔgbɔ vɔ le wo si ta wo de na gbɔgbɔ dzonua me kafi wa sa ne ɖevia evɔ ɖevia me ŋkume ma dza kɔ anyi. Ɖevi ɖewo le gbea wo zu egbevɔnu lɔ ewinu lɔ. wozu edegbalawo wo wa fifia sɔ tua ɖevi me ɖo wa wo me ɖe dzɔ tɔ na wo ne nye be wo dzi ɖevi ɖe wo nye nusu ye tɔgbe yi ke nye sodua nya ɖe la alo wa ʋa ka vie va dzoea edze be nɔ kplɔ ɖevi ma ya de kpɔ nu Ne wowɔ kɔnu ne vɔ petea, woaka ɖɛ le ŋgɔ ne. Woate kplɔe gbe me woaka ɖɛ ya tse le kɔnu ma wɔwɔ me. Fifia nenye be ame aŋawo wɔ wu ame wozu aŋakalɛ ame yi ke ɖe ame ɖe gbe. Menye ame ke be kpukpɔ amewo so ta le numenya gblɔ me lolo. Ne be wole ame ma tse ƒe nu wɔ ge la, edze be no dza de wo xoxo. Woaɖo ne ɖevia, woaxlẽ he de si, axɔ he ale si. be fifia aƒa megalo ta yewo xɔ he le Silo. No mewɔ la, eva wɔna be ɖevi ma e wɔna tukaɖa ke ne nu vi ɖe dzɔ kɔ asɔ lanu be ato ame. Ye to na ɖeviawo va gena ɖe eha bubuwo me. Ta dze be ne woɖe dzɔtɔ wonya ame yi ke wònye. Na sisa la wònyea tɔgbe ma sa ame si kpɔa edze be ne woɖe dzɔtɔ ne ɖevi ma la, edze be ne wode tsamba galɔtinu nɛ kafla. Edze be ne wode tsamba galɔtinu nɛ. Ne mama ɖe eƒlea me kpɔ kafi wòva dzɔ la, edze be ne wode tsamba galɔtinu ne ɖevia. Le ɣeyiɣi ke wole dzɔtɔ kɔnu wɔ nɛ kɔa, edze be ne wode tsamba nɛ. ne tɔgbe kee va dzɔ enye fia Kpɔ kafi wòdzoa ne woɖe dzɔtɔ ne ɖevia. Edze be ne wodzi avɔ, woada ɖe abɔ nɛ, woado efiafɔkpa nɛ, azɔ taku daŋsubɔ ʋea, yibɔa kple gbe e gbemumu e ŋutisiɖiɖi wogui nɛ ye míasɔ bla eta ne ɖevia. awɔ kɔnu alé sɔ nɔ zikpui dzi. Le kɔnu ma wɔwɔ mea, mí sona agbo. Vɔ mí me tsonɛ ɖe afɔ dzi nɛ o. Mí tsona agbo wa kplɔe to me ava, akplɔe to me ava. Ɖevi ma ne de sukua ava nye amegã anɔ kɔmpani ɖe loo alo yevudɔ ɖe nu. Na mea nye vedushi. Kavi wò trɔ gbɔa, ne woɖe dzɔ tɔ na mea, edze be ne wokplɔe ɖe tɔ ho nɔa gbɔ. Woawɔ kɔnu ne le ye ʋea gbɔ. Ado gbe ɖa ne le fi ma. Woakɔ ese ke wode na ŋgo nua. ne vodutsiwo dena ŋgo nua, woakɔ se ma aɖo ŋgo ne agblɔ bea, egbea enye vodutsi ko wogatrɔ gbɔ va. Amea medze yevo ta ye woɖe sel o. Ye nye akpa ma tse. Ta etso ame yi ke ƒomevie nye amea. Ne amea nye tɔsilaa ye wòyi va dzɔa, ne wole eke ma ɖe le dzɔtɔ ma wɔ nɛa, edze be ne wokplɔ amea yi ɖe eɖɔ gbɔ. Woaɖe eɖɔ tɔ ahe. Ela ke woɖea, woasɔ wɔ kɔnu ne ɖevia. Ne nye be amea dzɔ le eɖɔ kplɔ dzi me. ye woale tsi ne le etɔ to. Ta ɖevi ma ne metsi oa, edze be ne wodze ɖɔ vuvu ye woakɔ de suɖui gɔme nɛ wòakɔ nɔ ta ziɔ mee. Ne amea nye brafoa, woaxɔ hɛ le esi. ne nye aɖe la yina gbe me awa xɔtu le fi. Nenemae wòle ema. Kaa ka Dzɔtɔ ya no be no ɖle no ɖe dzɔtɔ na mea no aɖe ke le eŋtsi na mea ama le ye wo le na eze dze adzale ʋuʋui kpɔɖa kple eƒe ŋtsinuwo ye wo ɖena ke na mea wo le na si na mea le aɖukpo nu kɔli nu ko efia be wo ɖe ke na o. kafi woava sa. Vɔ fifia la, ne amea dzɔ ame etsi vɔ hafi wòva nya ne wokplɔe be wobe wobe ne wokɔ ame si sia ame avɔ ɖe alo ne wosɔ ame dzo nua, amewo megale lɔlɔ̃ le asi dam le nu ma ŋuti o. Evelia, amewo le vɔvɔ̃ be ame yiwo ke kesinɔnu ya wova tsi wo si mea, wonye gbɔgbɔ vɔ̃ tɔwo ta ne wova kɔ nu ma wɔ nu ne ɖevia, edome agblẽ. Ta minana woƒlena dzonu. Ame yi ke va dzɔ amea kple eƒe dzonu. gake gblotsi, esue kple adzakpa enɔna eme. Ame aɖewo le ahlɔ̃ku, hlɔ̃ku ko wotɔna. Ne amea adela wònyea, wodzina ɛɛ hlɔ̃ku. Aleke wotɔna ade dzonua, wotɔnɛ ye wodena alɔtsinu na amea. Ne amea nye zikpuitɔ, kavi wòdzo va dzoa, mídena zikpuidzonu dzonu etsri ke wodza bɔa, wodena etsri bɔbɔa. Mígblɔna be etsri, èkpɔ be ne amewo xɔ fri, wobɔna dzonu kpui eve, kpui etɔ̃, kpui ene dena alɔtsinu na woa, dzɔtɔ dzonu ŋutɔŋutɔŋutɔa, nenema wobɔna tsria ame agbã, adena amea hafi wova wɔna dzonua lɔnu. ŋutenanamea, nenemae nye dzɔtɔ. Dzɔtɔa, ele vovo nɛ, ese nɔ, ese kpɔli nɔ, enye ŋu, ele vovo nɛ. Nenemae nye dzɔtɔ tsɛ ƒe nyawo ema. Ŋu tsɛ tame gblɔna be ame ɖeke, tsɔtsitɔ ɖeke mate ɖe dzɔtɔ nam o. Tsɔtsitɔ gblɔ be wole ahowɔ, zero.

mayi ɖe wo gbɔ. Nenema wòle ma. Ya na be ne wofɔ woƒo axɔwo de xɔa, ne wofɔ ŋdi kanya wo me na abladzo. Woɖuna gbã hafi aɖu nu. Wokɔna nu ne nyɔnu ya wokɔna nu sɔ ma vɔ ye womana me ye woanɔ tata le ahoxɔa me. Mi mele nu ƒo ge so ya ŋuti le gbea o. Dzɔtɔ. ale dzɔtɔ yina eyata nenye be edzɔ ame ɖe ne womete ŋu wɔe na wòa egblẽ na nu le ame dzi. Tsɔtsi tɔwo mate ŋu awɔ vɛ o. Afrika tɔwo mi nyi. Womate ŋu awɔ vɛ o. Ele abe vewɔwɔ ƒome nue. Ƒome ɖe sia ɖe, edukɔ ɖe sia ɖe kple eme vewɔwɔ. Eve ye nye nika. Ne dzi ve na vi.
Eve na vi. Okay.
Fifia ne ame ɖe dzi ve koa, wobe wɔ ne le tsɔtsi. Ne ame ɖe xɔ aho koa, wobe wɔ ne kɔ. Ye va wɔ be ahowo va sɔgbɔ le xexea me. Ele abe womega le kɔnua wɔ ɖe eteƒe o. Ŋedu ɖewo le wonye aho ŋeduwo. Ne wowɔ ahonamea vɔ ŋɔlia kpɔtɔ le wo le fu ɖe nɛa, woakplɔ yi ɖe ŋedu ma yi nye aho ŋedua gbɔa woawɔ aho nɔ le gbɔ ko ŋɔlia le ɖasi nɛ tso godo. Elabe ya tse nya wɔwɔ ele ŋuti. Ne womewɔe ɖe edzi nyuiɖe o ko la ke wogblẽ nu le ŋuti o. nenema wòle ma. Kpui ɖe míagblɔ ƒãa, nu sia nu le eteƒe.
Nu sia nu le eteƒe. Ete nye blema, ele eteƒe. Eye aleke wowɔna eve le blema mea, ele vovo ne nuke wowɔ le egbea. Aleke wowɔna ho le tsã, womegale wɔ fifia nenema o, wo shɔti nuwo dzi. Eva wɔna be ame aɖewo ne xɔ ahɔa medidi oa, wotsɛ wokuna. Elabe womegale aha ahɔa wɔ ɖe blematɔa dzi o. Vɔ du ɖewo ya wolea, wokpɔtɔ le wɔ kokoko nenema. Ne ele srɔ̃ gbɔ ye eɖe gbɔme nye nyɔnu ya adzɔgbevɔ̃e va dzɔ nu srɔ̃a kua, fi ke wokɔ kpɔna be enye nyɔnu le aƒea, woakpɔ be ate ŋu anɔ aba dzi ne srɔ̃a, ate ŋu anɔ ahoma dzia. Vɔ ne le egbɔ gblẽ kafi wògblɔ be ne wowɔ ahoma na woa, ne megblɔ na wo le o ɖe, ahoma dzi kpɔ dɔ megblẽ. Egblea ye nyi keo. Azu dɔnɔ ate dza ɖa ba. Ne nyɔnua de gbɔ mea, efia be egble. Eda fɔgbe. Eda fɔgbe le nusua gbɔa, ne kua mate nɔ aho ba dzo. Vɔ ne ekpe nu ne nɔa dome hã gble. Ye ta na ame ke srɔ̃a ku ko ame tsitsiwo yɔnɛ, ame ƒometɔwo yɔnɛ be ɖe ele dede ɖe fia anɔ ahobaa dzia ne srɔ̃a. Ne ebe o ko manɔa, enye ŋukpe ne ƒomea. Ye ta ye nye na dzedze ne blematɔwo. Nenema wole.
Fifia Edze be ame ɖe kpekpe ɖevi ɖe kpekpe ko dzia wo la ɖe dzɔtɔ nɛa?
Èkpɔ be nenye be wodzi ɖevi ɖe sia ɖe edze be nàkpɔ seme ne ne ɖewohĩ ɖevia mele dɔ leo vɔ ne yi seme kpɔ be nea kafi woagblɔ be ame tsitsi ɖe yi nye trɔ va aƒo tɔgbe alo nyrɔe tɔgbegã ko ne egbenya se koa ko edze be nawɔ nu ka? Edze be nàwɔ dzɔdzɔkɔnu ne. Vɔ ne wɔ be wodzi ɖevia eva ɖe se me ɖeɖe ko ne ye me womete kpɔ egblɔ na wo be ame wòva dzɔ wa woawɔ nu sia nu ne vɔa efukpekpe ke la nɔ dzi wa ye ko akpɔtɔ anɔ dzi. Ye ta ame ɖewo akpɔ be amla nya kudrɔ be yegava le agble me le dɔ wɔm le miame kɔƒe ke dzo le xoxoxo. ava kpɔ be tɔgbuiwo ke ku alo dasiwo ke ku, mi kple mi yina agblea, le ge ke mi dena agble lea, akpɔ be yigava le dɔ wɔm le agble ma me. Ta ne ezɔ mɔ tse ŋɖeke magadzɔ edzi na wò o. Ne ele dɔ wɔm tse makpɔ ta nɛ o. Ne ega va si wò tse matɔ ɖe asi wò o. Elanɔ dɔ wɔm de dɔ me nɔ le fi ma. ta nu sia nu ke le wɔwɔ anɔ dzɔdzɔ yi gbɔ. Gake ne wogbe nya wɔe na wò koa, efia be wokɔ ŋutsi wò. Ekɔe la be aleke nàdze ye ŋɛ nanɔ kpe me woava ɖe wò le kpe me axɔ awu ko ke egazu nɔma egazu ame agayi asime awɔ nu sia nua woawɔ woawɔ le lé ɖo aba dzi na wòa nenema wòle be. ne edzɔ ame kɔa, edze be ne wowɔ kɔnu ma nɔ. Nenema wòle be.
Ya esẽa, ee, ŋkea le afi mi so esẽa ŋuti o. Míasɔ do vovototo. N'o be se ɖe, wogblɔna be míanɔ. Míanɔ se. yɛ yɛ kplɔ va xexea me. Ekɔ yiwo ava wɔ, ese yiwo dzi ava wɔa, wò ŋutɔe kɔe so ŋ efe tome kɔ vɛ. Yata wogblɔna be ese. Ta dze be ne wowɔ se nɔ, woagblɔ kɔ yiwo le ŋuti o. Ne nànyi kɔ awɔ ɖe seawo dzi. Ese nya me ɖa ɖe? Ta wonɔ nya ɖe gblɔ be wobe ne womewɔ afa na wò oa, womate wɔ se na wò oa, le nye ƒe nusɔsrɔ̃ kple nye ƒe ame tsitsiwo gbɔ nɔnɔa, mebe mele teƒe o tututu o. Nui ta megblɔ nenema nye be mía gɔtsimeawa mi mewɔna fa o. Hmm? Aklɔbɔwo womewɔna fa o. Egeawo womekana fa o. Ebluawo womewɔna fa o. ese ko woawɔna, woali se na wo. Ne yi ɖe ka bli me wokana fa, mewɔna fa o. Afa na ɖe wònye tɔgbe yiwo zɔ mɔa, ame ɖewo fɔe le woƒe mɔzɔzɔ mea, wo viwo dzi nu yiwo le dzɔdzɔ kakakaka hafi wova tsi teƒe ɖea. Nu mawoe wotrɔ yi megbe kpɔ kakakaka ɖe ya va zu afã. Ta nu yiwo wodzɔ ɖe wo dzi le mɔ dzi wo vi yi agbenɔnɔ ke wo vi yi zã. Wo vi ke dzɔ ɖe wo yome. Wo nɔvi ke va nu yiwo wowɔ be ke ɖe ya nye agble ta ke wo yina na afã nenye be kpɔli dzua dze anyi. Ese me ɖa ɖe. Wonɔ ha dzi be dzo ya dza. Afã me nye yewo ɖe nu ta no dzo ya dza. Ta afã ya tse nye Mawu ɖe yi ke le mía tɔgbuiwo me mɔzɔzɔ mea, lé ke wokɔ zɔ mɔa, ye wova zãna ye woƒona nu ɖe wo me veviwo kple ne ku trɔ̃wo ye wokɔ gblɔna. Sasasanu le afã kaa, womeyɔna congélateur o. Hm? Womeyɔna fan o. Womeyɔna ŋu o. Le kpɔli duwo me le sa. Gake ke nu le keke fia bɔkɔ wova le nua wova le nua trɔ be fan meganɔ air condition gɔme o. wobe mega mega ne kpɔ gaga ƒle ʋu o. Ɣe ma ɣi ke mía tɔgbuiwo le afɔ zɔ ɖe ʋu le. Wova le ame sia ame va le bukɔ ve tɔ wɔna anyi koa ne kpɔli dzu ɖe dze anyi wo kea woakɔ sɔ kple nuɖe ke le fifia le dzɔdzɔ. Ke wokɔ na agble ta kpɔli dzu ma. nenema wole. Taa afa tsɛ nye Mawu ɖe le ɖe kwesi ko ne dukɔ ɖewo. Yetɔgbe yiwo tsi fi ma ye wotsɔ gakɔe va ɖo daŋume wotsɔ gasɔe va ɖo Togo Anexɔ nuto me va ge ɖe Aŋlɔanyigba dzi. Afa tsɛ lé na ame. Bokɔ ɖewo lea, afa lé wo. Tɔgbui yiwo ke so afa so le Anago kakaka va ɖoa, wova dzɔna ɖevi ɖewo ke ne wowɔ afa na wo ne woka afa. no kafa ko tsɛ nya be wo kafa. Vɔ wɔ ya ɖo fɔso wo be kua fa. Efɔs be asro afa. Ake vɔ la ka wo li wo godo. Yɛ ne bokɔ ɖe kpɔli ju va yɔ wo be ke ɖe nu yi dzi le ta ɖe gbɔ me ŋtsi nu ta be no ƒle gbɔ. Ne ya fa kaƒe so aka wo li wo godo. woate bia gbemelã vivia le aƒea me ne mekpɔ be dzi tegli melã. Ne tegli melɔ̃a, ne ekpɔ tegli me ƒu wòkɔ s wote ɖe kpɔlia dzi ko edze. Wo dzi te eya ta ne ekpɔ aƒea ƒomea nu sia nu le kpɔa me. Nu yiwo fɔm wole le mɔ dzi, eƒu, nu ɖewo ke wole godo wole fɔm kple eƒe nɔnɔmea ye nye nua. Tame le ŋkeke dzi ge, ame yiwo nye bokɔ ŋutɔŋutɔ yiwo ka ŋte kplɔ ame yi ɖe zu. Togbɔ be ame sia ame gbe nya le afɔ ƒuƒu anyi koa, eɖo zu. Makpe bokɔ mawo, míanɔ anyi asrɔ̃ nu ku ɖe afɔa ŋuti yi ɖe tome. ne míanya nu yi tututu ye nye nua. Ye ta la ŋlɔ nuto me fifia ne woalé wò ɖo fia ne afa mele asiwò o edze be ne wòafa ne wògbɔ kafi woalé wò ɖo fia. Ne etrɔ ɖe eze gbɔ ne woawɔ vodu edze be ne wòafa ne o. Vɔ mía gbɔ ne wonye fia wolé wò be nye fia koa efia koe nye.

Woadzi plate wòakɔ da ɖe eme. Woakɔ pɔt aɖe hafi da ɖe edzi. Sefi nɛ. Woɖo kplɔ̃ nɛ ekpa. Ele abe nya ƒom esemesɔti ene ma nuawo le eme. Ne mete trɔɛ oa, menya to me oa. ye mikɔ nu bubu kɔ wɔ ɖe nu bubu teƒe. Ame ɖe le vi dzɔm wɔa wɔtrɔ nɔ. Gbekegbe wo wɔ dzesi de nɔ. Fɔ dzonuɔ kpla nɔ kaka kɔa evɔ. Dzonu me wa ɖe da ɖe anyi. Dza wo ga dza wɔ trɔ me nua via fɔe kpla abe ale ke wo wɔnɛ le ne xɔ kple be name. dzesi doa ɖeka ɖe ko anɔ aƒe alɔti akɔ nɔ yi me ta ehiã be ne eva wɔ afa medze edzi na wò o ye eva yi se menya gbe koa edze be nànya be wò ŋutɔ eva lo alo tɔgbe ɖe trɔ gbɔ. Ne tɔgbe ɖe trɔ gbɔa eye be ne wo ɖekɛ le ŋtsi na wò. woade dzesi woabɔ tsri nɔ hafi woali se nɔ. Vɔ ne menye ame dzoame oa, yaya ku xe ɖe ke mekui o.
Kplɔ ɖa ne míase gɔmea, donc ame dzoame tsã, ame ɖekee ŋu dzoamea?

Ame ɖewo le wo tsi le blema ɛ wole agbewo dzɔ. Ame gbagbe dzɔ na. Yatse ye nu mía va tsɔ nu so tsi gabu me. Togbɔ azu ma be yi ga da akpe ne yi ga ze ɖeka ke. Ekpɔ tɔ si le agbadɔa ye dzedzi na ame sia ame. Yoo tɔgbe ya zuma akpe. Fifia ee akpe ne nye miabe nufiafia wo. Ee si be ale ke miɖe nua me ne dzɔ tɔ gbaku ese nenea egbea mi va kpɔe be zi geɖea amewo dzɔ tɔ woyia edzɔ tɔ bue va to alo nu bue va to. Gɔmesese ke le nua ŋuti o. Wobe ame ya ɖeke ye dzɔ amea. vɔa eye va nɔ anyia wova kpɔe be ma mɛ ŋua ŋutɔe dzɔ. Be gɔmesese ke le ɖeke be enya enua ŋuti o. Ekpɔ be nu yi ke nye nua nye be ame yiwo nɔ nua ka ye gbɔ wosɔna. Ese me ɖa ɖe? Ye gbɔ wotsona. womekana nu aɖe o. Ta ne wova yɔ ame bubu ne woɖe dzɔtɔ na wòa, still nu ke le ewɔm hafi woɖe dzɔtɔ na wòa agba gãme o. Wrong ke ɖo dzɔtɔa ŋutɔ ŋuti o.
Ta dze agbagba woa, kpɔ woadzi ɖevi ɖe le ƒome ɖe me fia kɔa, wobe be t- mama yae dzɔe. Woagava dzi ɖevi la nɔ dɔyɔɖe ko ne wogava ke ko wogava se mama ma ŋkɔ ke. Zi nɛnɛ ya ɖeka la dzɔ. Ele abe ame ma ke wogblɔ gbã be ye dzɔa, menye ye dzɔe o. Ate va me be ame ma me yometɔ ye va dzɔ amea gake wova kɔ ame ma be ye dzɔ. Vɔ ne eva ɖe dzesi ŋutɔŋutɔŋutɔ be ame ya edzɔe koa, edze be nɔwɔ notrɔ wɔ kɔnua nɔ.
Atɔ ɔdzɔ tɔ be kɔnua nɔ. Kɔnua nɔ.
Fifia ame gbegblẽ enu gbegblẽ wɔlawo va sɔgbɔ le ƒomewo me. Ta ne eve dzi fifia be wobe tasia ɖe dzɔe Wo be mi kplɔe yi ɖe taxi aɖe gbɔ ne sa dzonu ne ko evɔ ezu agba. Mía nɔvi ɖeka edzi via ɖevia si vɔ ne kpɔa ese be xakui. Wowɔ petepete meta ko va tsi nɔ abe kɔshiɔkɔ vi. Wosa tsɔtsi fika ye wova kɔ ɖevia va gbɔnye. Ɖevia wokɔe gbɔnea womekpɔ va ɖo gbɔnye oa ye mekpɔ tɔgbia. Amea va gbɔnye be menya ye hã be wome dzi be manye be ye woyɔna be atavi be ɖevi ke wokɔ gbɔna gbɔnyea be ye va dzɔe. ta nɔ va mana no nya. Ame adzo ŋɔli adzo le gbɔnye meɖe o ga ŋu ɖeka o kɔa ye wokɔ ɖevia kple nye ƒe dreva ɖeka woyɔna be Richard a ye wokɔ ɖevia kɔ vɛ. Enue mi va ka kɔ o wobe mi ka nu kɔ eya ko megblɔ nɔ wo zi ɖeka be ao ɖevi ya be atavie va dzɔ ɖevi ya. Ta ne wokplɔe yi aƒe me, ne wogblɔ na ame tsitsi be nedo gbe ɖa, ne wodo gbe ɖa wo ɖe kelinci ne wowɔ vɔ ɖe, etɔgbe afi tae ne Mawu xoxo ɖe lea, fi ta xoxo ɖe lea ne wokɔ do nɛ. Ne se fia nyi me ɖoa, ne wonɔ tsɔ nɛ alo ne wokɔ nɔ zu ɖe ŋu nɛ. Ne wosɔ ame fi ta dɔwɔnuwo ne wodo gbe ɖa se woade zi koa, edɔa le akɔ. Kpɔ be kɔe vɔ me e yɔ yi va wɔe. Ne ekpɔ ɖevi ma fia ma kpɔe de dzesi o. Ɖevia trɔ va megbe. Kɔnu ma ko va wɔ nɛ. Menye nyee wɔe o. Yɔ ŋtɔ koe yi aƒeme va wɔe. Yɔ ɖa nu kpɔ dzidzɔ ewɔ ta viwo ezɔ ta viwo ega va kpɔ aƒe tsa ya wa. Yɔ sɔ mawu xoxo ɖe le

agba ble o. Eto dze si tso na le ɖe ye wo va na ga aga. Ta ma ɖe kuku na ŋu nɔ wo. Mamishiwo be ɖe nu yi ke me le aƒe wɔ kpɔ ƒo a me ga xa ɖe ga ta na be ya wɔ nɔ akɔ amea dome gble sɔ susɔe sɔ da ɖe anyi o. Ye kɔme dze be ma na nɔ nya. menye ba na wo o.
Fifia ga ɖewo me wolea, kpɔla be woyi tsɔ tɔ ɖegbea, kpɔla nɔ na anyi kpɔ aƒɔa, ame ke ŋtɔ tutu tia, amewo si gbe leke egbe fifia mía mía be mínya mía tɔgbe alo tɔgbe tɔgbe ɖewo be ŋkɔ so ga ɖe me dzi. Ame kewo le me do megbe na woawoa, mímiɔ, kpɔa ko yi dzɔ tɔ ɖegbea. wole yɔ nyikɔ kakakaka woŋ nyikɔ ko le wa fia evɔ vɔa ee ame ke ŋutɔ dzɔ ame woŋ nya nyikɔ o goŋ ame ne ɖo goŋ ame ɖe ko la te wɔe ɖo.
Eya ta me ŋee dze be nanɔ gbɔgbɔ me. Ne ele gbɔgbɔ mea e ne tɔgbe ke ko ya ŋutɔ evava ge hafi yɔ me ŋkɔ. aƒo me ŋkɔ ɖa. Nenema wòle eme. Ema ma na be tɔgbe susua ka me wonya be wobe ya nye yewo me tɔgbe gã. Ne wobe ya dzɔ ko ya me ŋkɔ ko azɔ ado gbe ɖa wokɔ nane. Vɔ zi geɖea. ne wodo gbea ɖa, ne wowɔ nua na wòa, atɔ ɖe teƒe pɛpɛpɛ vɔ menye amea ŋutɔe be ma. Ate va dzɔ ame ɖe fifia. Ne woyɔ amea, agblɔ be, Dzo nu ke woasa na wòa, ne woxɔe le yi nɔ me ƒome me. womegaxɔe le yewome ƒome me o, nenema wòle, ya tse nusɔsrɔ̃ wònye, míava gblɔe gbe ɖeka akpe. Yo, tɔgbe ame ne tsa gbe akpe. Fia tɔgbe ame ne tsa gbe ne wola dze mia dzi aɖe.

Emɔtɔ ɖe sia ɖe yina gbɔgbɔ be yina ɖe kpɔ glo. Ne woɖo ɖe kpɔ glo ko mototɔ gama be yina xɔmetɔ ƒe ame ne tsi agbɔgbɔ akɔ vɛ. Ne etso gɛa di ɖe agbɔzume gbɔ si me. Ne esɔ ƒlawu godzi di ɖe gbɔ si me nagblɔ ne mɔtɔ be yina tɔgba me ne tsi agbɔgbɔ ake ɖe ŋutsinye. Vɔ nye ƒe telefon nɔmba nye zero tu fɔ fɔ wan eit tri zero naen six. Yaa ye mekɔ nɛ gbesagbe.